Well, opwoyo dugu matek. Uh, man Food Lakwed TV, an Ladidi Ben kacel ki uh, Sherry Princess ma watye ka ka ini ka nywako lok madwong. Dong uh, i bul, uh, but nyutwa me acel uh, ma wacako kede Wacako neno kit ma lamegiwa Sherif Princess ocako kwede wot ma mege i lok me wer ki dong jami mukene ma dong en dong tye ka temo timone ki dong ma gwoko nyo en tye muyekke ma myero kong dong etim eni nunu loko mukene wamito kong bino kong wadony wanen nino pa munu. Wan watye ki peko marac ma angene ni. Wan, in, an, kacel ki in, wan weng lunyodo. Bedo lunyodo wale ini watye ki lutino i gang kwan i kabedo mapat pat. Tim me tek gungu tye mudonyo marac adada, homosexuality. Ma ka pe wacung acunga pien manne eni gin mo ma pe i tekwaro ma megwa, tekwaro ma megwa gin eni pe. Dok tim marac ma kitye ka rwakone arwaka tetek botwa kakany. Ineno ma mege pien in itye dano ma dano madwong luko in. Dano mukene tye ma tye ka neno in ma dong giwaci ni an Princess ato kwede, cito kwede i ngom. En ni lawerna matwal dano ma guloko lok ki en ni bota tye ma giwaco aa princess an mega enu neno my favorite so joni eno ni kobedi nongo ange ni olo to bene gimyero giwiny kong ki boti. lok ma mege ma lukke ki lok kom homosexuality ma dong odonyo matek twatwal i kumalo botwa kakanya.
Di bene lok enoni cwero cwinya marac. Lok enoni lit, rac adada. Pien ka itye ka winyo ni i but lobo mukene dong kitye ka legalizing, ma nyuto ni enoni kelo dit wic bot jo ma giwinyo cwiny enoni dong ni ka lobo mukene-ni dong. dong cik oye ni gutim atye ma nyuto wan bene waromo timone. Tye ka minigi miti moni ki tekcwiny me timone-ni. Ma enoni kit ma atye ka neno enoni wel mito lega matek enoni tye caitanic feeling pien in pe iromo bedo ki feeling i kom laco lawote ka enoni pe catan mo aye tye ka donyo ki i toki ineno. Ci Gedeon-ni mito lega matek, ci dong rwodi me tekwarowa bene ka gitwero neno gin mo me atima pi gin eno-ni, gunen, pien wan macalo dano adana romo ngayo dogwa-o. Gin mo ma dong waromo timone mapat ki lega dong pe. Jo ma twero lega matek guleg matek, jo ma twero lubo en kit me tekwaro pa rwodi, kit ma ka gineno gin marac tye ka timme i kaka onyo. i dog gang moni ka gin mo tye ma giromo timone iye nyo lwongo bur loko cako lok kwedgi pien angeyo gin itimo i kin bur-ri ka angeyo ka dano muteggi giromo timo tic enoni ma wigi dong yam otye iye maber. Pi nino ki kite nongo tye kwede omaro kimaro donyo i kom bur ki lutino matitino aye tutwalle ento ludito madongo Kadi ka winye ni jo mukene dong onongo gitye bene, ma lakwed bedo omenyo nongogio ni, Ee, nongo pe dok tye komon twatwal.
Gin meno bene tye ka timme. Aneno bene dong wa kaka mogo mapat bene dong gitye kany ka timone ba, and gin aye go introducing gin meno ni i Acholi kany. Aneno awobe moni gitye tung University, University? Tung area ga kaca. Awinyo ni gitye lulokke mukene, Kenyans, ma nyutti gini wek ocak timme i kany-nyi onongo kak ki moni ma para aye okelo. Pi kom lutino acwele guero gini, myero kiyab wang ginen lok enoni. En kit an awaco ni ka onongo rwodi nyo dano nyo en kidi politicians giromo lwongo kong workshops mogo manok nok nok kong me lok ki bulu. Peko pa bulu tye kwene? An pingo kitimo gin enoni? Pien gin enoni ngat mo pe romo vola ni mit. wek en ecit ka timone-ni. Gino mo ma mit kenyo pe ma nyutti gitye ka cerne ki tyen lok moni. Aidha tyen lok me cente, pien kombeddi can odiyo bulu bulu tye ka timo gin mo keken ma kelo cente i cingi. Ci nongo myero kinen lok enoni i rwom mamalo. An atamo eno. Pwod tutwal, wer ma mege mit, amaro, anyono bene matek ki i otta dok atamo ni Lubanga me polo ni otik medo kong boti mwaki madwong wek kiti ka ce dong an abalegi ba angeyo jo okene ka dong mwaka ocito lakibani gicako Dong worre o, likiro mono dong gidek bicito i lok i concert ki ngo gi ni. In kit i lwar tye ke i yom cwiny dano. An awayi ni abi ti i concert ba. Kit i lwar, nonong tama tye ni ka dong awero awer ma dong adugo i consultant ma dano bino